Il-programm tal-ġimgħa l-oħra kien ibbażat fuq u ddedikat kollu kemm hu għal Malta Young Sailors Club u l-Mapfre Middle Sea Malta Euromed Regatta. Fl-ewwel 24 siegħa wara li ntwera l-programm rċevejna kummenti tajbin, iddeċidejna niddedikaw programm ieħor lill-Malta Young Sailors Club. Ħa nibdew billi nerġgħu nsostnu li l-Malta Young Sailors Club huwa klabb li jimxi dejjem bil-grazzja tal-volontarjat. Il-klabb u kull avveniment li jagħmlu jiddependu min-nies biex jagħtu l-għajnuna tagħhom bl-iktar mod frank, mingħajr ħlas. Dawn huma n-nies li jieħdu parti f'din l-enterpriża u jagħmlu xogħolhom mingħajr l-ebda ħlas ta' xejn. Dawn huma l-armata tal-voluntiera. Jien u nikteb niftakar, per eżempju, f'koppja li jiġu mill-Ingriterra, Steve u Maureen Whitty. L-ewwel darba li ġew Malta kien biex jakkomponjaw lit-tifel tagħhom, Chris, li kien ħa parti fil-Euromed Regatta. Minn dik is-sena 'l quddiem, Dawn żammew il-Malta Euromed Regatta bħala l-appuntament annwali tagħhom. Jivvjaġġaw biex Steve jiġi u jikkontrolla l-flotot hekk kif jiġu biex ivaraw, iżomm kontroll ta' min ħareġ, ta' min tela' u ta' min ma niżilx. Hekk, bis-sistema li għandu, il-klabb ikun jaf kull ħin u kull mument kemm hemm dgħajjes u tfal il-baħar. Barra minn hekk, jagħmel xogħol imprezzabbli ieħor, bħal, pereżempju, jikkontrolla l-ħasil tad-dgħajjes li jsir mit-tfal stess. Hu jħallihom liberi li jaħslu d-dgħajjes iżda jrażżanhom milli jaħlu l-ilma. Maureen, min-naħa l-oħra, tagħmel sigħat twal ta' kuljum fir-race office u tagħmel parti mit-tim ta' Anna Rossi li barra minn xogħol ieħor jiffinalizzaw ir-reġistrazzjoni tal-kompetituri. Iqassmu d-dgħajjes lit-tfal li jkunu krewhom u jagħmlu ħafna iktar xogħol. Dan it-tim biex ngħidu hekk huwa l-wiċċ tal-avveniment. Dan huwa l-ewwel tim ta' voluntiera li jiltaqa' magħhom kull min qiegħed jipparteċipa jew jiġi jżur l-avveniment. Iżda fuq dan it-tim hemm anki t-teżoriera u din is-sena l-klabb stieden lil Jackie. Mara, ukoll mill-Ingilterra, li xogħolha hu li ddur minn avveniment għal avveniment b'mod effikaċi tlesti r-reżultati. Aha, dis-sena peress li konna numru daqshekk kbir, kellna bżonn kull min hu possibbli joħroġ fuq l-ilma. U soltu ehm, il-komodo kien jagħmel ir-riżultati, ma l-komodo kien jagħmel ir-riżultati. Ehm, meta jidħol minn fuq l-ilma, kellna bżonnu fuq l-ilma. Jiġi, u mbagħad jidħol ir-race officer bil-karti, konfużjoni, ħafna nies hemmhekk, jiġifieri dawn iż-żewġ min-nies kienu jkunu jagħmlu ġurnata fuq l-ilma l-aħħar ħaġa li kien ikollhom moħħ huwa jpoġġu bil-qeda hemmhekk lanqas kienu jbiddlu mill-ħwejjeġ tagħhom imċarbin, jpoġġu bil-qedem u jaħdmu r-riżultati. U aħna ħassejna illi Inġibu xi ħadd minn barra, ġibna ehm, xi ħadd mill-Ingilterra, Jackie Taylor, u hekk hi kienet biss dedikata għal hekk, kienet toqgħod fl-offiċċju Eh, emmek ħdejna fil-race office. Peter Dimek kien jibatilna il-rizultati it-trat jew iċempilomna. Allura xi ħadd mit-tim tiegħu, Tony sata' jkompli, Tony ħa ħsieb it-tifel li kellu problema b'għajnejh, ġifieri bil. Ġifieri dawn in-nies kienu dedikati u kienu jitilgħu u wara l-ilma l-inqas mhux jaħdmu r-riżultati. Jackie kienet hemm biss biex taħdem dak kien xogħolha. tagħmel riżultati biss.
Huwa tajjeb u professjonali immens li meta t-tfal jitilgħu l-art isibu r-reżultati tagħhom diġà fuq il-notice board. Din hi xi ħaġa tajba għal coaches ukoll. Ġeneralment, ftit wara li tilgħu l-art, il-coaches jiġbru t-tfal u jagħmlu debrief. jiġifieri jgħidu lit-tfal x'ikunu għamlu tajjeb jew ħażin u x'iridu jagħmlu biex itejbu l-pożizzjoni tagħhom. Iżda hemm ferm aktar. Il-klabb ikollu dejjem bżonn ta' ribs biex jintużaw mill-kowċis jew l-uffiċjali. L-għajnuna qatt mhi żejda u hija dejjem apprezzata. Għajnuna għax il-ġenituri ssibhom, mhux kollha, issib ħafna nies, ta' sibna nies, imma għandna bżonn ħafna nies biex jgħidu aħna ħanejnu, aħna ħantukom id-dajes, aħna ħankunu hemm fuq id-dajes. U din hija opportunità għal Malta, opportunità għat-tfal li huma tilgħin Fil-klabb tagħna Malta Young Sailors Club huma opportunità għat-tfal li tilgħin fl-Optimists u fil-Lasers fil-Birżebbuġa Sailing Club, ġifieri huma opportunità għal kulħadd. Ġifieri wieħed jistenna illi jsib il-volontarjat. Hawnhekk nixtieq nagħmel appell. Huwa veru li l-isport huwa tat-tfal. Huwa veru li kemm jista' jkun il-ġenituri m'għandhomx jindaħlu, speċjalment fit-training ta' wliedhom. Huwa aħjar li jafdaw dan ix-xogħol f'nies bħal coaches tajbin. Iżda huwa minnu li forsi wasal iż-żmien fejn infakkru lill-ġenituri li għandhom jieħdu ftit iktar interess. Il-Malta Young Sailors Club u l-Malta Euromed Regatta Mhumiex skola jew post fejn tħalli t-tfal warajk u lanqas tieqaf biex tara hemmx bżonn t'għajnuna. Hemm bżonn niġbru l-għajnuna kollha possibbli u l-interess fl-isport ta' wliedhom mbagħad isir suġġett interessanti. L-Optimists bħala dinghies! Minn fejn ġew dawn id-dgħajjes? Din, biex tapprezzaw aħjar, hija l-biċċa ġieħ ta' ras ta' kull sena. U din is-sena, billi n-numru ta' tfal irreġistrati rdoppja, l-ammont ta' dgħajjes li l-klabb kellu jsib irdoppja wkoll. Hawn diversi ditti li huma liċenzjati jibnu l-Uptons Dinghy. Għal raġunijiet ta' numri u spejjeż biex iġġib din il-liċenzja, m'hawn ħadd Malta li qatt ħajjar jibnihom. Diversement, għal postijiet barra minn xtutna u billi m'għandniex vapuri li jaqsmu għal Malta ħlief min-naħa t'isfel ta' Sqallija, huwa diffiċli jew kważi impossibbli biex il-ġenituri jew il-coaches jgħabbu d-dgħajjes tat-tfal tagħhom fuq karru u jiġu Malta bil-karozza tagħhom stess. Għaldaqstant, il-klabb jinnegozja ta' kull sena ma' ditta li tipproduċi d-dgħajjes biex tikrinna dawn l-Optimists li, ftit qabel l-avveniment, jintbagħtu Malta. X'ġara din is-sena? Ġara li waqt il-vjaġġ it-trejler kien involut f'inċident stradali u xi dgħajjes ġarrbu ħsara irreparabbli. Min kien inkarigat iniżżel dawn id-dgħajjes dar lura biex iġib iktar dgħajjes, iżda fl-istess ħin tilef ħin prezzjuż. Biex nirrimedjaw, il-Malta Young Sailors Club talbu l-għajnuna tal-Birżebbuġa Sailing Club u ta' kull min kellu dgħajsa u malta biex jikruhielhom. Kull min seta' jgħin għen u minn Alla kien hekk. Dan l-avveniment jgħin u jagħti ċans mhux biss lit-tfal li forsi ma jsifrux daqshekk biex jikkompetu barra, iżda jesponi lill-uffiċjali nazzjonali għal dak kollu li jġib miegħu avveniment bħal dan. Filwaqt li uffiċjal internazzjonali jġib l-esperjenza Malta u b'hekk jgħin biex jgħolli l-kalibru kemm tiegħu u anki tal-avveniment, l-uffiċjal nazzjonali jkun qiegħed jitgħallem u jżid dak li jaf. Nirfinaw dejjem, għax qatt ma tista' tgħid li inti qiegħed attrezzat jew lest għal kollox, allura dejjem nibnu fuq dak li għandna u fuq l-esperjenza li nieħdu minn postijiet oħrajn. Milli jidher il-konkorrenza qiegħda hemm għax minn sena għall-oħra jiġifieri mill- 2014 għal 2015 il-kompetitur, numru ta' kompetitur il-doppja, nistenna li fis-16 ikonna probabbilment l-istess numru jekk mhux iktar. Allura nibdew naħdmu minn issa għal Diċembru illi eh, norganizzaw għal dan in-numru u mhux fl-aħħar ġimgħatej eh, qabel l-event wara li jkunu daħlu l-reġistrazzjonijiet. Il-ħsieb wara l-Malta Young Sailors Club kien u għadu dak li jixtiequ jipproduċu baħrin b'talent t'eċċellenza fuq bażi internazzjonali. Biex jilħqu dan it-tir, il-coaching huwa kontinwu. Huwa veru li r-riċetta tajba ma tbiddilhiex, iżda l-isport li huwa mera tal-ħajja jagħmel avvanzi daqskemm tagħmel avvanzi d-dinja. Huwa importanti li l-metodi li jintużaw u anki l-eżerċizzi li jagħmlu jirriflettu l-isport kif nafuh illum, bl-avvanzi kollha. Ftit snin wara li twaqqaf il-klabb, Benji Borg, li dak iż-żmien kellu xi tnax-il sena, kien ġie l-ħames f'Kampjonat Ewropew tal-Optimists li kienu saru fl-ibħra tal-gżira ta' Hvar, fil-Kroazja. Dan l-aħħar, Viktoria Schultheis ġiet it-tielet, ukoll fil-Kampjonat Ewropew tal-Optimists. Kien hemm diversi oħra li missew l-ewwel postijiet u dan juri kemm hu tajb il-coaching li għandna Malta u x'livell għandna fuq skala dinija. U x'jiġri meta t-tfal joħorġu mill-Optimists?

Ta' kull Diċembru, waqt il-premjazzjoni, ikun hemm xi għaxart itfal li għalihom il-Multiromed Regatta tkun l-aħħar waħda fl-Optimus Dinghy. Saret tradizzjoni li dawn it-tfal jitilgħu fuq il-palk flimkien mal-coach Jean Paul Fleury-Soler u b'mod mill-aktar simpatiku jirrangrazzjaw il-coach li jkun segwihom għal snin sħaħ u thom il-formazzjoni li għandhom. U ara l-Optimist, dawn it-tfal jgħaddu għal-Laser. U hemm, bla dubju, se jiltaqgħu ma' Mario Aquilina, il-coach. Ir-rabta ta' Mario mal-baħar bdiet malli twieled. Missier Mario, Peter u l-familja tiegħu kienu dejjem akkaniti fuq l-isport tal-qlugħ u barra minn hekk il-familja ta' Mario xogħolhom jibnu d-dgħajjes. Mario għal bosta snin kien l-iktar atleta ddekorat f'Malta. u dawk li jidħlu fit-tim tiegħu huma verament iffortunati. Min ma jagħżilx li jmur fil-klassi Olimpika jista' jgħaddi għall-klassi tal-FEVA jew inkella jgħaddi direttament għal fuq id-dgħajjes il-kbar. Kull min għandu dgħajsa kbira dejjem jibqa' skantat u sorpriż bl-abilità tagħhom. Huwa fatt li dawk li jibdew fuq l-Optimist jitilgħu biex ikunu l-aqwa baħrin. Tajjeb ngħidu, ukoll, li hemm żgħażagħ li bdew il-karriera sportiva tagħhom fuq l-Optimist, li għandhom isimhom illum miktub fuq it-trofew tar-Rolex Middle Sea Race u avvenimenti oħrajn ta' ċertu kalibru. It-talent huwa hemm, kemm fil-kowċ, primarjament Jean Paul Ferry Solar, u anki fil-baħrin, jew aħjar l-atleti. Proset tassew lil kull min jgħin biex iġib dawn ir-riżultati hekk sbieħ. Min-naħa ta' kowċ ovvjament għaddew ġimgħatej u tibda tgħarbel fejn morna tajjeb, fejn morna ħażin. Min seta' għamel affarijiet differenti biex irnexxielu jġib riżultati aħjar. Tarbel kollox u tipprova toħroġ is-sugu biex l-iżbalji li saru ma jerġgħux isiru. Mill-riżultati li kellna Semmejt il-European Championships. Kellna atleti Maltin illi kienu fil-European Championships ukoll. Kellna waħda minnhom illi spiċċat ħadet bronze medal fil-European Championships allura dik waħidha diġà hija benchmark tajba biex tara l-livell tagħna fuq skala internazzjonali fejn qegħdin. Ovvjament hija dejjem ħsieb ta' kull coach meta jieħu team mill-pajjiż u jieħdu biex jikkompeti kontra d-dinja kollha fejn qegħdin. Imma bħalma għedtlek ġa kellna waħda mill-sailors lokali li ħadet bronze medal Europeans u kien hemm ukoll xi Taljani u Irlandiżi u mingħalija kien hemm xi pajjiżi oħra wkoll li rajnihom fil-European Championship. Jiġifieri bħala bħala riżultat nqisu bħala riżultat pożittiv. Fil-klassi li nikkowċja jien hija l-Optimist l-Under 16 għandek tibdil kull qisu sitt xhur. L-ewwel nett ikollok it-tfal li kibru u avviċinaw l-age limit jew il-weight limit li jispiċċaw jitilqulek mill-grupp. U għandek ovvjament dejjem qed tipprova tara mill-żgħażagħ iż-żgħar, dawk li għad għadhom dawk it-ten, eleven years, min hu promising li tgħid ħa jilħaq il-livell li tista' tinseriex fil-grupp. dejjem hija li ngħidu a juggling act li tipprova tara illi żżomm il-bilanċ, il-livell mingħajr ma tisfratta dawk li ġajlhom hemmhekk u għandhom ċertu tattika u teknik. Pala programm għal 2016 eh, l-iktar ħaġa illi għamilna dis-sena illi naħseb illi kienet ta' vantaġġ sailors tagħna l-exposure internazzjonali. bħala exposer internazzjonali mhux biss li jsiefru u jikkompetu kontra atleti tajbin daqshom jew iktar minnhom barra minn pajjiżhom, imma anke n-numru ta' clinics li għamilna hawn Malta. Ġibna coaches ukoll ta' livell għoli oħra biex jgħinuna u ġabu wkoll sailors tagħhom magħhom. Jiġifieri Naħseb illi dis-sena kienet rekord minn dak l-att, jiġifieri r-riżultat ma ġiex ta' xejn. U dan huwa frott mhux tiegħi biss, tal-coaches li kellna internazzjonali minn barra li għinuna, tal-clinics li għamilna, tal-parents illi ovvjament jonfqu ħafna flus biex jippruvaw jtejbu l-livell, is-sagrifiċċju tal-klabb, kull min hu involut fl-isport tas-sailing ġo Malta bażikament. Jekk segwejtu l-programm preċedenti, tkellimna ma' Tony Muscat, il-Commodore tal-Malta Young Sailors Club, li fuqu taqa' r-responsabbiltà tal-Malta Euromed Regatta. Jien għidtlu li ma sibt xejn fil-websajt tal-klabb li jagħti spunt jew iħajjar xi sponsors. Naħseb li l-ispunt tagħna ħadu u din is-sezzjoni se tiġi inkluża f'qasir żmien.

Sponsorship sa ftit żmien ilu kien mezz kif ditta setgħet tgħin, kważi b'mod ta' karità jew solidarjetà lil xi klabb jew sport. Sa ftit ilu, ftit kienu dawk li kienu ndunaw kemm verament jaħdem l-isponsorship fl-isport. Il-Young Sailors irnexxielhom jagħmlu waħda mill-ikbar events fl-istorja tagħhom fejn kif semmejt inti dan numru l-kbar ta' żgħażagħ u tfal li ġew jipparteċipaw f'pajjiżna f'mument kif qed ngħidu f'nofs Diċembru fejn minn ġie f'pajjiżna llum jista' jgħid li temp bħal da ma jinstab imkienu. Naħseb għalhekk irridu nisfruttaw aktar il-pożizzjoni ta' pajjiżna fejn jinstab kif ukoll it-temp li naħseb fl-ebda pajjiż ieħor fl-Ewropa ma tista' events bħal daw jinżammu jekk ma jkollikx dan it-tip ta' temp. Pajjiżna mdawwar mill-baħar għala ma jistax jonqos li l-isports marbut mal-baħar ikun popolari u aħna qed naħdmu sabiex ikompli jikber u naħseb ir-raġuni prinċipali għaliex waqqafna din is-sena bħala Gvern waqqafna Yachting Malta flimkien mas-settur privat huwa sabiex ikollna makkinarju li jaħdem b'mod aktar effiċjenti sabiex fejn ikun hemm diffikultajiet ikun jista' jassisti lill-klabbs Maltin f'attivitajiet bħal dawn. U din l-attività wkoll sabet l-assistenza wkoll ta' Yachting Malta sabiex illum kif għedt Young Sailors illum għandhom waħda mill-ikbar attivitajiet li qatt saret f'dan iż-żmien. Nħarsu 'l quddiem sabiex iva f'dan il-qasam tant importanti tal-yachting nkomplu naħdmu sabiex barra dawk li kellna l-events li kellna matul din is-sena u se jirripetu ruħhom is-sena d-dieħla forsi nħarsu sabiex ikollna aktar